kîjan bi van nava girêdayîne. Verba me jî bi vê rengê tê çêkirin. Pêşgira me yî bi bi rengê şîn orteyê de koka verba me ya dema çûyî ya verba girin mesele û axirê jî hefa me yê a. Kîjan herfeke sîgnal e sava vî demî.

Issa jî meselekî din e. Min ê bişanda. Te yê bişanda. Wî yê bişanda. Me yê bişanda. We yê bişanda. Wan ê bişanda. Eva jî dîsa personel pronomên me herfa ê yan yê Pêşgira me yê bi bi rengê şîn ortê de koka vêrba me ya dema çûyî ya vêrba şandin û axirê jî paşgira me yê a. Ev herfa me yê a. Erê temaşevan hêja em bi alîkariya gotinên teze plus vêrba xeykkirin vêrbên teze çêdikin û manîyê teze dine wana. û mesele min ê bar kira, te yê bar kira, wî yê bar kira, me yê bar kira, we yê bar kira, wan ê bar kira. Heva bi alîkariya pêşkira me yê gotina me ya teze bar, bi rengî kesk, ortê de jî koka vêrba me ya dema çûyî.

Piştgirî va Ayane, piştgira me yên ne bi rengî zer. Temaşeva nehêja vira gelek mesele hene û dikarin vana xwe re rehet bixwînin. Her ke pirsê we hene kerem bikin min re bêjin. Disa ji vira me silekî dine, min ê bixwara, te yê bixwara, wî yê bixwara, me yê bixwara, we yê bixwara, wan ê bixwara. Çawa em dikarin bibînin tema şivan ê hêja? Vêrbên me eynî mînanî hev têne çêkirin. Tenê kokên vê bê me baş qene. Ev vê ba me bi vî rengê ya çêçêkirin, pêşgiremeyî bi, ortê de jî koka vê ba me ya dema çûyî ya ji vê be xwarin, axiriyê jî paşgiremeyî a. Kîjan sava vî demî herfeke sîgnal e. Erê temaşevanê hêja, esa jî me re eyan e wekî vê bên me formên wana gi yek in.

Mey nehelanda, wey nehelanda û wan ê nehelanda. Eva forma negatîv e çimkî pêşgira me ney ye. Ortê de jî bi rengê reş koka vêrba mey helandin. Û axirê jî paşgira mey a. Disa jî meselekî din ê. Min ê bigota.

Axirê jî herfa me yê a. Erê temaşevan hêja, em jî gotinên înternasyonal didine xebatê, yek ji wan eva ye, plan û gotinên teze plus vêrbê me yê kirin. Em vêrbên teze çê dikin. Mesela vira, min ê plan nekira, ich würde nicht planen. Te yê plan nekira, du würdest nicht planen.

û ortê de jî koka fêr be me bi rengê reş ji fêr be kirin û axirê jî paşgira me yê a. Ser jî em dikarin bêjin min ê bidîta, te yê bidîta. Almanî tê hesaf ich würde sehen yan înglîzî I would see. Yan wî yê bidîta, me yê bidîta, we yê bidîta, wan ê bidîta. Eva jî pêşgira me bi. Ortêta jî koka vêba me ya dema çûyî ya vêba dîtin û axirê jî paşgira me yê herfa A. Yan meselekî dinê jî dîsa gotinek ew înternasyonal normalîze plus vêba me kirin. Em dikarin wan gotinan jî bidne xebatê. Mesela minên normalîze nekira. Te yê normalîze nekira. Wî yê normalîze nekira. Me yê normalîze nekira. We yê normalîze nekira. Wan ê normalîze nekira. Îngilîzî tê asaf to normalize yan almanî normalisierung. Eva jî çaran dikarin bibînin wekî forma negative çimkî pêşgira me ne ye. Lê em çawa dikarin bibînin wekî vê di wê me eynî mînanî hev têne çêkirin. Ema şevane hêja berê em xilas bim ez dixwazim tiştek we re nîşan kim. Ayana wekî her zimanî de diyalêkt hene ser jî nav zimana êzdîkî de. Mesela cem diyalêkta me em dibêjin min ê bişanda. Lê cem diyalêkta êzdiyên me îraqê Em dibêjin min ê şandiba. Cem diyalekta me, em ji zara me, em dibêjin min ê bixara. Li Îzîme Îraqê dibêjin min ê xariba. Manîya wan eynî yek e, farqî manîya wan de tune, tenê farqî alî nivîsandinê de heye. Temaşevanê hêja min vira hûn çad dikarin bibînin wekî Minê kilîd bikira dûrî hev nivîsandiye û vira jî Minê kilîd kira nizîkî hev û vira pêşgira me bi heye lê vira tune yan meselekî dinê Minê eyan bikira dûrî hev Minê eyan kira nizîkî hev bêy pêşgira me bi yan Minê bar bikira yanê Minê bar kira

Esa jî êzdîkî de gorî texmîna min. Esa jî ev mesela servana pêk tê. Lê eva dî bixastina we ve girê de ye hûn vana dûrî hev dinvîsin yan nêzîkî hev. Ez xaxa vana nêzîkî hev dinvîsim. Vê gavê xatirê we bimîne xêr û xweşê de. Tu car ez bîr nakim zimanê dayîka xwe Ez ê bilind bikim navdengê mezinê xwe Axa û begê xwe.